tinotenda mwari zvikuru mwari ndimwari wakanaka manherezuva ranhasi eh, panguva ino rega tikumbire elda vedu elda ngombilo vaende pamberi pamwari Vanamati kuna Mwari. Tinamati. Mwari Baba makanaka, makarurama nezita raJesu Kristu. Tinokutendai manheru ano nekutitendera kuva pano. Kuurambei nekukutendai nemazuva amakatendera muranda wenyu kurarama panyika ino. Tinoramba tichitanga hwepo hwenyu pakati pedu kuti mupfuurire mberi nekutisimbisa nekutinyaradza kuburikidza naMweya Mutsvene. Tichitendazve nemukana wamatipa wekunzwa soko renyu. Randinotenda kuti ndiro rinogona kutinyaradza kupfuura zvese. Tinotenda nenyasha dzenyu pakati pedu. Tinoramba tichikumidzira purogiramu iyi mumaoko enyu. Mutitungamirire pane zvese kuburikidza naMweya Mutsvene. Zvese zvatichaita, kunyange kufamba kwatichaita kuenda kumusha, tinoramba tichitsvaga nyasha kwamuri. Kuna Mwari Wamasimbaose, rambai muri Mwari pakati pedu, tichiona ukuru hwenyu nekunaka kwenyu. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariongwe, mbiri ngairambire kwamuri, mazita Baba, tanamata nekutenda muzita raIshe wedu Jesu Kristu akafa akamuka. Amen.
Tinotenda Mwari zvikuru, Mwari ndiMwari wakanaka manheru ezuva ranhasi um, tiri pachiitiko tichipemberera upenyu um, hwababa vedu

tino tinotenda mwari zvikuru mwari ndimwari wakanaka tiripo pachiitiko um, Chatiri kupemberera Baba vedu neupenyu hwakanaka hwavakafamba pamazuva avakatenderwa naMwari eh, kugara panyika pano. Saka tinoda kukwazisana tese muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Haleluya! Tinoda kutenda Mwari tichikwazisa vese vanoremekedzwa varipo. Eh, panguva ino eh, tinoda kuvakwazisa muzita rajesu haleluya nditenderewo manheru ezuva ranhasi kukwazisa eh, awa ovasiya vatinawo pano awa senior pastor baba and amai nyakonda muzita rajesu haleluya tinotenda mwari zvikuru zvekare nditenderei kukwazisa vechigariro family Eeh vanova ivo eeh eeh vataunganira pano nekuda kwechiitiko chakaitika chiitiko chababa vedu tinoda kuvakwazisa manheru ezuva ranhasi muzita raJesu haleluya Mwari ndiMwari wakanaka eeh manheru ezuva ranhasi tinoda kusvika panguva yatinonzwa soko soko raMwari Hapana chimwe chinhu chingakwanisa kutibatsira, chingakwanisa kutinyaradza, chingakwanisa kutikamufota kunze kwekunge e, tichitaura zvesoko raMwari. E, saka manheru ezuva ranhasi tinoda kukwazisa mutauro wesoko raMwari ari pakati pedu e, vanova ivo OP vedu e, Marambire. Toda kuvakwazisa muzita raJesu. Haleluya! Ndisikapedzi nguva tinoda kuvasiira nguva yose eh, kuti vatipe soko raMwari eh, saka tese ngatirove maoko tichisiya nguva kwavari muzita raJesu. Haleluya!

Tinotenda Mwari zvikuru ngaititi manheru akanaka kwatiri tese muzita raJesu Kristu. Haleluya! Ah, tiri kuramba tichisimbisana pamwe chete nekunyaradzana Tiri panhamo dzasekuru vedu, regai ndibve ndati pamusoroi kuhama dzese aa, nemhuri yese yekwaChigariro aa, tichipfuurira mberi hama neshamwari tinoda kukuremekedzai zvikuru nekusangana paservice ino aa, regai tikuchingamidzei zvekare muzita raJesu. Hallelujah! Ah, taparidzwa pataenda takaparidzwa kubva musi watanga chiitiko ichi mutauri wekutanga akataura pamusoro pekuti mwoyo yedu mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa akatevera akazotiparidza vamwe vakatendeuka nhasi masikati tapari- manheru taparidzwa zvekare vamwezve vakatendeuka pamusoro pechinhu chinonzi rufu Aah inyaya yekuti chinhu chinoti netsei kunzwisisa ndichangopfuurira mberi kubva patambotaurirwa mapa service yapera manje manje pataita board viewing kuti nyaya yerufu inyaya inonetsa vanhu vakawanda ah, mutauri ambotaura anga achiti aina chinhu chinoitika nguva nenguva but chinhu chisina kujairika saka manheru anhasi uno uyu

vhesi number 13 bhaibheri rinoti zvino hama dzangu hatidi kuti mushaiwe kuziva pamusoro pavavete kuti murege kuchema sevamwe vasine tariro vhesi number 14 nokuti kana tichitenda kuti jesu wakafa akamukazve Saizvozvo avo vakavata muna Jesu, Mwari uchavauyisa pamwe chete naye. Patiri kuverenga soko raMwari, ndiPaul ari kunyora tsamba kuchechi yevaTesaronika. Anonyora nekuda kwekuti vakanga vane kusanzwisisa kwakanyanya pamusoro pechinhu chinonzi rufu. Kusanzwisisa uku kunogona kubata kunyange nguva yanhasi. Umwe noumwe akanzi atsanangure pamusoro perufu ane mataurire aanoita. Nezuro ndakanga ndiri pane rumwe rufu ndichitaura kuti kana kuri kunzvimbo yekwedu ine vanhu vechichangani tinotenda kuti kana munhu akafa awirwa nemunyama aita bad luck ndozvatinotenda izvozvo saka kana munhu mukaenda kune vari mudeep achichichangani muchawana kuti kana munhu akange ashaika kofini rake vanorivharira kuimba isina kana umwe munhu volaita malaitsi ikoko kana kuti vanoisa kendo voisa ikoko vakadaro munozowanazve kuti vanoti hatinazve chatinoda kuita pamusoro pewafa saka vanotora zvinhu zvake zvese zvizhinji vokanda mugomba mafoni vanokanda mugomba mawachi vanokanda mugomba hembe dzese vanokanda mugomba magumbezi ese vanokanda mugomba pfungwa iri yokuti iyo munhu uyu aita munyama tikabata zvake tinowirwawo nemunyama saka paul akanga ane vanhu vakada kuita saivavo achibva atora masoko ekutiwo handidi kuti murege kuziva pamusoro pevakavata tatsanangurirwa patambotsanangurirwa kuti vanofa ndevasina ishe jesu kristu asi avo vana ishe jesu kristu havafi asi vanovata saka oti handidi kuti murege kuziva pamusoro pevakavata izvozvo zvinoreva kuti chechi yakanga ine chirati yakanga ine pfungwa dzakasiyana siyana pamusoro perufu zvokuti nhasi unoyu ndikati ngatibvunzane patiri kuti kana munhu achinge afa chii chinoitika tinowana maanza akasiyana chibvunza ari pasaidhi newe kuti kana ukadonha ipapa izvezvi chii chinoitika tsanangura process yacho kuti chii chinoitika uchinge wafa munhu akangonzi adonha ndichitaura panapa munhu onzi tsanangura zvinoitika kuti ndeapi masteps anotoreka kana munhu achinge angodonha tinonzwa nekunzwiririra ipo panapa vamwe vanoti mweya wake unenge uchitenderera wakamirira vafundisi kuti vazouperekedza uine kuna mwari vamwe vanoti unotenderera vamwewo zvimwe zvitendero zvinotenda kuti kana munhu afa mweya wake unotenderera panyika wozomirira iwo mhuka inozvarwa kana munhu akanga ari mbavha panozvarwa tsoko ndo inobva yazvarwa kana gudo mhuka inoba ndo inotsiva wafa achiba vamwe vanotenda kuti kana anga ane utsinye panozvarwa nyoka ndo inouya yakupindwa nemweya wemunhu ane utsinye bvunza ari pasaini kuti hauna here utsinye unozobuda waanyoka kana akazvarwa saka zvese zvinoita mhuka zviya izvi chitendero ichocho chinotenda kuti munhu kana anga ane unhu hwaainahwo akafa mweya wake hauna kwaunoenda unomirira mhuka ine unhu hwake yozvarwa mweya uyoyo wopinda imomo kureva kuti vanhu havana ruzivo rwakanyanya pamusoro pechinonzi rufu ndochinonzi napaul chiregai ndinyore kuti murege kuziva murege kuva nekusaziva pamusoro peavo vakavata vanhu nokuti hatina ruzivo pamusoro peavo vanofa muchaona kuti pamazuva akare nenguva dzaiko zvino muchaona kuti vamwe vanhu vanoti kana munhu afa papera gore kana makore maviri vanozoti toda kumudzosa mumusha iyoyo iratidzo isaini yokuti vanhu havazive pamusoro pevakafa haleluya kuna jesu vanozoti vati garei wovanzwa voti ivo a ah, tadii tandorova makuva tadii tandogadzira hama yedu tadii tandodzosa mweya wemufi mumusha zvavanondosvika voita ikoko vosvika votora mbudzi vachidiradira mvura nezvese zvinoitwa vozotsvaka kamwana kadiki kanozorova paguva kobva karova paguva kodhonza sanzu kachipinda mumusha vomupururudza voti aha wadzoswa mumusha inyaya yekuti vanhu havana ruzivo nhasi uno tine vamwe vanogona kuenda kana pamakuva vosvika kana nhamo yavasunga kana kuti matambudziko avanetsa munovaona vakunodeketera varipo pamakuva vachitaura kuti baba kana sekuru kana mbuya kana mai makandisiira nhamo dambudziko nderekuti havazive pamusoro pevakawata haleluya kuna jesu bvunza ari pasaidhi nekuti unoziva here pamusoro pevavete saka paul anochinyora achiti iye avo vanenge vakavata vachitenda muna ishe jesu kristu ivavo sekumuka kwaakaita vachamukawo vachamukawo pahope dzavo asi avo vakanga vasingazive mwari kureva kuti ivavo havamuke tinoda kuti tizivisane bhaibheri rataura masoko okuti kuti musachema seavo vasina tariro kuchema kweasina tariro kunoonekwa kuchema kweasinganzwisisi kuvata kunoonekwa kuchema kweasinganzwisisi rufu kunoonekwa pane zvinhu zvingafariri kuitika zviviri zvingafariri kuenderana kuchema nekutaura masoko asifari kuenderana zvinhu izvozvo munhu akangochema achitaura unongoziva kuti zvataurwa ipapo hameno ikoko woona kuti zviri kudembwa nemunhu zvimwe zvacho inyaya yekuti hanzwisisi pamusoro pevakavata kana munhu avata muna kristu achamukazve bati ari pasaiti nekuti avata muna kristu anomukazve ndosaka mutauri kwatatiri kuya uku ati kana tichichema tinochema vakafa vasina mwari ndo vatinochema kureva kuti tinochema dzimwe hama sezvambotaurwa dzakagara panapa tinochema dzimwe hama dzatinofambidzana nadzo kuti zvichadii nezuva rekupedzisira zvichaita sei nezuva rekupedzisira asi munhu anoda kuzvigadzirira ndinogara kutaura masoko ekuti mwari ndimwari akanaka mwari haatenderi ivhu kupinda munzeve dzemunhu soko rake risati rapinda mwari haatenderi izvozvo saka kureva kuti uno uyu ndoumwe mukana watapiwa wokunzwa soko ramwari ivhu risati razopinda munzeve dzedu nezuva rekupedzisira nezuva rokuvigwa mwari haatenderi ndinofarira soko ramwari rinoti umwe noumwe achatongwazve nesoko raakanzwa bata ari pasaidhi newe uti waita munyama waterera muparidzi dai watobuda gedhe zvaidei zvakusevha nokuti rawanzwa ndiro richakutonga hautongwi nechausina kunzwa unotongwa nechawanzwa dzokorora kumuudza ari pasaidhi newe kuti waita munyama wadii wafamba kare wabuda gedhe haleluya kuna jesu saka kureva kuti kana zvaita sekuru vedu ava sekuru vedu taiita navo nyaya sekuru vedu taitamba navo taiuya tichigara pamubhanana apa toita nyaya tiri pamubhanana totaura zvembudzi totaura zvemombe dziri kupurazi totaura zvechirori chakatengeswa ini ndichida kuchitenga chibva chazotengeswa totaura nyaya dzese idzodzo asi chatinoziva panguva inoi sekuru varara nerimwe ramazuva kana hwamanda ichirira sekuru tine tarisiro yekuti vachamuka asi nhamo ndeyemunhu asina jesu kuti kana usina jesu ukarara haurari unofa haleluya kuna jesu ndo vanotaurwa kunzi nedzoi ndinoda vanhu vechiafrica vakagara vachiziva kuti munhu kana af kana aenda haarovi kana munhu adonha pasi kuti d haana kurova unonzwa vanhu vachitaura kuti aenda wonzwa vamwe vachiti atisiya vanhu vaizviziva kuti anonzi munhu hachisi chichi chatakatarisa ichi anonzi munhu hachisi chichi chatinopfekedza hembe anonzi munhu hachisi chichi chatinozora mafuta asi anonzi munhu mweya uri mukati saka vanobva vati kana wati dia voti waenda but bhodhi yako iripo vachiziva kuti munhu uyu ane nzvimbo yaaenda nerimwe ramazuva tinotarisira tinosangana naye haleluya kuna jesu saka pane rezuva ranhasi uno munhu ngaazvigadzirire azive kuti zuva rinosvika nezuro ndaitaura kuti vamwe vanowana mukana wokuti vanomboita mazuva vozoona kuti zuva roswedera asi vamwe havana mukana ipapo ipapo sekagiu accident hedhoni bagoni havana mukana wokugadzirisa nyaya asi ndiri kuti manheru anhasi uno chigara wakagadzirira chigamuchira jesu saishe nomuponesi wako kana izvozvo zvaitika woziva kuti ndapedza ndagadzirira zvakwana muparidzi ambotaura ati iye kune vanogona kufa nevasingagoni kufa vanofoira rufu vachibuda nemahyu kana nema99 nevamwe vanopasa rufu vachibuda nema-a kana kuti nema-b vanopasa rufu ndevakagamuchira jesu vanofoira rufu ndevanofa vasina kugadzirira vasingazive kuti tinoindepi vane upenyu hunoitwa kuti handioni woni ndiri mwana wengwe tozviona tava mberiyo asi upenyu hunogadzirirwa woziva kuti ndofarira kuenda kupi haleluya aripo here asati agamuchira jesu nditokubatsira kugadzirira nhasi uno aripo here asati agamuchira jesu sashe nomuponesi weupenyu hwake aripo here pakati pedu hatidi kusiya vanhu vanozoti mangwana ko makadii kusimbisa nyaya iyi zvandaita sendinoda makadii kundimanikidza saka nhasi uno tichamanikidzana chibvunza ari pasaidi newe kuti wakamugamuchira here jesu kuparidza ndatopedza bvunza ari pasaidi newe kuti wakagamuchira here jesu kana asina ibva wamutora uye naye kuno tichamanikidzana kuitira kuti vanhu vasafoira rufu vanhu ngavapase parufu apa udzi ari pasaidi nekuti hatingafoiri zvese muupenyu tofoira nekufa aiwa chiona kuti ari pasaidhi newe akagamuchira jesu here kana kuti hana kana asina kurimidza kuuya naye kuno hatidi kuti afoire ini ndakaita a high school teacher for years mwana akanga asingabati ataiti maslow learner kudhara tisati tadzidziswa taiti madrc vana iwavo madata resistant children asi tazodzidziswa takanzi maslow learner vanononoka kufubata zvinoita vamwe havasi madata resistant aiwa asi vanononoka kubata saka zvichida aripo ari kunonoka kubata ari pakati pedu mukurudzira kuti chienda ndiwo kuurehwa namufundisi hausi data resistant child hausi thunderhead mune zvekwamwari hausi chii chii a ah, asi unononoka kubata ndiwo unotodiwa kuno kuitira kuti kana wofa kana kuti kana wakuenda totaura chiti uyu wakavata pane vamwe vatisingazivi totaura chiti kudii tinoitwa varevi venhema pamberi pevanhu chishona ndo chakati wafa wanaka asi bhaibheri rinoti umwe nomwe uchatongwa nokuda kwamabasa ake Aripo here asati agamuchira Jesu saShe noMuponesi woupenyu hwake? Regai tikotamiswe kuso hwedu ndakunamata. Mwari wakarurama, zita renyu ngarikudzwe. Tinonamata Baba nekutitendera kunzwa soko renyu mauro ano. Zvatiri pano Baba, takatarisa kupesisa basa iri tinotenda nekutungamirirwa namweya mutsvene mwari wamasimba ose nehama idzi dzanzwa soko tinotenda kuti imbeu yadonhera haingaori asi inomera zita renyu rikudzwe mwari wamasimba ose tatenda mazvita muzita rajesu kristu amen mwari akukomborerei akuitirei zvakanaka regai ndibve ndadzosera kuna mc
Tinotenda Mwari zvikuru nekukurudzirwa nesoko raMwari nekusimbiswa uye nekunyaradzwa nesoko raMwari. Saka panguva ino tinoda kukumbira vemhuri vatizivise urongwa huripo

manhera akanaka ama neshamwari eh, tinofara chaizvo kuve nemi pano manhera ano eh, mangwana makusensen zuva risati rabuda tiri kumukira kuenda kumusha kunoradzika baba vedu mutumbi wababa vedu Tine bhazi vane dzimotikari dzavo tokumbirawo kuti mungove kana musiri kuziva kwekuenda muve ready by 6 am to follow the bus mukasvika 1 minute past 6 matosiiwa eh, tinoda kuedza kusumuka panapa na 6 am so that kumusha tinoita service yedu from 10 am so that tipedze by 2 pm ten takutogadzirira kudzoka so bhazi redu tiri raschedulwa kuti ribve pano ritange kuloda na530 6 o'clock richibva ratongosumuka kuenda kumhondoro so mangwana makuseni bhazi redu rinenge richiloda pano na530 am 6 o'clock rinenge richibva rasumuka kuenda kumhondoro richinodzoka same day manheru so vari kuda kuti joina vanokwanisa kuti joina kuenda nesu mangwana move ready early in the morning kuve pano by 530 am thank you very much ana baba nana mai vanoda kuenda kumhondoro madirections tichibva kuno munodriver kusvika kunorton neroad yekuenda kuharare but let me just stop ndichiti panoton ipapo ndimbomira nditsananguriro ndepapi mukangopfuura togate rekuti makuda kupinda muharare rekunorton but musati mapinda paflyover yekuti munoona mashops ekunorton Matopfuura road yacho muchingopfuura patoget rekunorton muchabva maona right ten yakanzi skyline paright ten iyoyo ndo yamunobva matora from there ya 30 kilometers kusvika pahomestead yedu so madriver ipapo you drive about 15 kilometers muchanotena pamashops eipapo modrive another 10 kilometers motena left modrive 10 kilometers monosvika pane mamwe mashops motena right iyo anonokusvitsai pamusha pedu pamhondoro kwachivero mukasvika pamashops anonzi ekwanyamweda muri only 3 kilometers from our homestead saka kana muchiziva pamashops anonzi ekwanyamweda mukasvika ipapo you are only 3 kilometers from our homestead chero amabvunza anopaziva so kana muchifamba mangwana from here nemotikari the best road is all the way to norton after the norton togate motena right to skyline muchienda towards mondoro monosvikira panyamweda thank you very much hanzi ten off yachina haina kunyorwa wanzi skyline yakanyorwa wanzi sandringham kana kuti chibhero college is the same ten off inenge yakanzi sandringham kana kuti chibhero college thank you
tinotenda mwari zvikuru mwari ndimwari wakanaka eh, toda kusiya nguva inoku nevanotiimbira kuti tivaraidzane tipemberere eh, tichifara tichipemberera eh, gamba redu Baba vedu saka panguva ino iyi regai tisiye nguva kupresent worship team kuti vatitungamire takasununguka tese kuti tifare titambe tipembere eh, mwari vachitiitira zvakanaka saka over to you present worship